Um, zita rangu ndonzi Samson Coffee eh, rekuzvarwa naro eh, rokuberekwa eh, kumba kwandakabarwa ndakaberekwa ndakaberekwa 48 years ago by now uh, ndakaberekwa kunonzi ku kumhangura kana kuti makonde district e, panonzi padoma clinic some 48 years ago e, ndakapinda chikoro changu primary school yangu yokutanga kubva grade 1 i think up to grade 5 uh, ndakapindira kunonzi kuchebanga eh, primary school that is in mangura eh, makore iwawo taigara pane rimwe praz kana kuti farm rainzi richmond farm eh, kumangura iko zvino izvi famu iroro rine purogiramu rekutorwa kweminda riya riya ri haa makasvikapo munotoshaya kuti rapurazi here kana kuti rachii but during that time eh, papurazi ipapapo painge pane mumwe murungu anga aripo ipapo eh, mudhara wangu achishanda ipapo so mudhara wangu aishanda ipapo ari driver farm driver you know mazuva ndikutaura nezvayo kuma 80s and madriver you know manguva evarungu vanhu vaitonzi vanhu vanenge vakati oo oh, oh, mbichana you know and eh, nguva yevarungu vanhu vakanga vachitonzi vanhu vakati o oh, panga paine makuki madriver e, eh, nemaforomani ndo vanhu vainyanyo e, eh, kurecognizwa kunzi ndo vari padhuze nemurume so isu tiri pa richmond farm payapa ndichibva payapa ndichienda kumangura primary school i think it was almost about 30 kilometers dzataifamba netsoka baba taimutswa almost maround 4 am tichigeza totanga kufamba kuma 5 am netsoka tichinosvika kumangura kunonzi kuchebanga primary kwana achitaura nezvako kuyako and can imagine at grade 1 uchifamba all that uh, kilometers it was not a job um, and then uh, after that eh, maparents angu kana kuti mudhara wangu akabva amove from mangura kuya kunokariba eh, but achiuya kunokariba akanga akuteverawo mudhara wake mudhara wake aishanda panonzi paangroch marine kana vapfana vemazano vachiri kupaziva but handifungi kuti vachiri kupaziva because iko zvino izvi pane zvakuitika mazuva iye pamba nevarungu vanga varipo paangroch marine apo so vachishanda paangroch marine uh, sekuru vanova ndivo vanga vari baba wababa sazita wangu ini anonzi samson eh, ini ndonzi samson as well saka anga ari sazita wangu saka ari sazita wangu kudaro akanga atouya kuno kariba i think it was maearly 80s because vari kupurazi sazita wangu ari kupurazi anga ari farm manager panonzi pamiddleton eh, pamiddleton apo vari farm manager aiwa ndovanga vairira vairira eh, handovairira ivavo saka makore ivavo vakazobva vabva ku uh, kumangura kuye kunonzi kumiddleton kuye i think it was around 85 86 somewhere there because isu takazouya 1987 muno mukaripa eh, ndichiri chimwana eh, ndakauya kuno ku nda grade 6 eh, ndakadzidza panyamunga primary school grade 6 and grade 7 yangu ndakanyorera ipapo panyamunga primary school ndanyora grade 7 uh, panyamunga primary school and then i to move to nyamunga high e, makore iwawo nyamunga high was a very good school even up to now it's, it's actually a very good school saka nyamunga high ya eh, i remember maticha akanditicha haa ah, e, the, the, the, the one that wandinofarira stereki wandinoda ndimugura menu taimuti the dentist mazuva iwawawo even anasi e, Actually that man he groomed me akandigrooma zvakanyanya he groomed me a lot eh, in so many aspects but anga ari teacher wangu wemaths uh, I thank him where he is by now because kuti svike patirabha ndiye murume akatisimudzira tichiri kuchikoro but um, anyway ndiri kunyamunga high nyamunga secondary school eh, ndakadzidza form 1 to 4 4 yangu ipapo ndakazopedza chikoro ipapo uh, i think 95 94 95 but must be 95 so tapedza chikoro ipapo 95 but ndichiri panyamunga high eh, panyamunga secondary apo i remember i was identified ipapo bozi taita maclubs ma, ma nandiri kured cross club so i was identified by then eh, ndiri kuclub yered cross ikoko na Mr Gawa Mr Gawa the late vaigara kumahombe kombe kuno kwatiri kuno e, vanga vari chairman we Red Cross ve district kuno Kariba mazuva iwawo and then eh, pataiita ma clubs e Red Cross aya um, then it identify me ah no i think uh, i need this uh, mfana uyu ndoda kuti agozonomirira mayouth kuprovince under red cross zveshuwa it happened like that ende zvadaro ino eh, zvakazoita kuti ndigone zvakare kuitwa identified to eh, a number of organizations dzakazondi identify by then i remember eh, ndaita chairman wemayouth kuprovince kured cross 1993-94 somewhere there eh, ndichizopedza chikoro 95 eh, papo the same mr gaweo eh, to identify me kuti ndinoita training yered cross ndinoita training of the trainer yandiri up to today ndakaita i think 96 97 somewhere there kunational uh, training uh, center kuharare ku, ku but all those uh, tiri ikoko ndakabva ndazoidentifyiwa zvakare neimwe organization futi yainzi batsirai yainzi batsirai group that was 96 eh, ndichimirira mayouth again kuno kukariba 1996 eh, ndaidentifyiwa kudaro i was eh, a representative yemayouth kuno kukariba eh, taimirira province yemash west by then takanga tiri mayouth aibva kuma all six districts dzemash west tichisangana kubatsirai tichiita mayouth programs ikoko ndo kwandikazosanganawo nedzimwe shangwito dzemayouth eh, the famous man by now anonzi texua musiwa uh, takasangana ikoko kuma 96 tese tiri mayouth tichimirira mayouth but texua musiwa aimirira eh, karoi neurungwe eh, achibva kukaruru mazuva ayo aibva kukaruru e, saka tasangana ikoko haiwa taifambisa basa baba tafambisa basa i remember 97 98 uh, no 96 iyoyo na 97 i remember I, we tried to form our own youth group muno mukariba nemumwe mukomana ababa ah, iko zvinonzi anonzi dan mokauch akushanda pakariba hospital I think na Luckson Monga anonzi Tuku if you know Tuku vamwe vanomuti Tuku Tuku anogara kunyamunga wano the three of us takafoma imwe yainzi Kariba Youth Trust but eh, Luckson Monga na Dan Mokaocha ndo wakanga vari the brainstorm of the organization and then in I had to join in because I was the representative in Mash West um, by then ha tanga chiri ne energy baba tansati tachembera zvatava izvo ha tanga chiri ne energy baba zvokuti e, takafamba nemaprograms emayouth takazofoma imwe organization futi after kariba youth trust takazofoma futi imwe organization and the kariba action uh, youth in development takafoma by then takazoita crop in vanhu vakati wandei kusanganisira neumwe mukomana hachemberawo zvakare seni anonzi john matevere kana kuti muchawa we were to bring in those guys vakumirirawo again mamwe maorganizations akati one day but before i identified that uh, john matewero muchawa uyu i to identify him kuti aite chairman wehcc panyamunga primary its me who initiated that because ndakazenge ndakumirira imwe organization inonzi community working group i think zvanga zvava zvekuma 99 2002 somewhere there uh, ndakanga ndichiri neenergy by then ndichi uku ndichimirira batsirai kumayouth eh, red cross kumayouth and as well as community working group ndakanga ndazoitwa uh, i mean eh, cropped in neumwe murume the late now ainzi akanga ari kuzctu i'm forgetting the name hey, i'm forgetting the name ndiye akatanga kuuya neorganization yainzi community working group on health muno mukaribha eh, achigara kuno kumahombo kombe and then he had to, to bring us in that organization i was also identified ndobva ndatanga kuita committee member before i become the chairperson we, we committee of group on health the position that i'm holding up to today so zvadaro eh, 97 98 um, ndichimiririra ndichibva kuno kariba i went back to, to mangura i think that was 1997 eh, ndaiidentifyiwa again nethe other person eh, eh, kured cross ikoko kuchinzi kuri kudiwa eh, reliefness aid paumbo pa clinic so i had qualifications to be an s aid by then because i was a trainer

ndakanoita a relief nurse aid ndakanoita mainterview but yanga iri under makonde eh, eh, eh, district but office iri mangura ndokune office yemakonde even up today mangura ne lions den ndokune makonde eh, offices sub office lions den then main office in, in mangura so ndaenda ikoko ndakanoshanda almost six months but ndiri mukati mokushanda kudaro ndakabva nda nda uh, contract yanga yoda unopera and then ndakabva ndaidentifyiwa right so tiri tiri ipapo paumbo clinic contract yada unopera like i said ndobva ndazvoidentifyiwa neanother driver weambulance anga ari papo anga neshamwari yake yanga iri nurse pachinhoe hospital but yainonoda kunovhura clinic kwamurombedzi kwa that was 90, uh, 97 december so ndobva ndanzi no shamari kwamurombedzi uku kune a friend of mine ada kuvhura clinic so ari kuda eh, a clerk saka I think you are suitable to hold the post ya clerk saka ndoda kuti uende ikoko unoita mainterviews shul i went there eh, kwamurombedzi kuya ndobva ndaita mainterviews ndakaita mainterviews anhasi then ndobva ndatonzi ah mangwana uya watange basa but eh, ndakazonotanga i think a week after ndobva ndanotanga basa ndakunopinda munew year ya 1990 1998 so 98 uyo uyo january to december ndandiri paclinic paya paya eh, yainzi 5 miles clinic eh, ndakashandapo as a as a nurse assistant anova ndowata kuti manurse aids ava as well as a, a, a, a clerk so ndaiholda two mapost ipapo bhozi ndini ndega ndanga ndiripo and ndichitogara futi paclinic pabhozi panga pane pane imba yanga iripo ipapo so eh, ndashanda ndashanda ndashanda i think eh, contract yangu yakarana eye yarana eye ndobva yapera so yapera then i travel back to, to cariba i think that was now 98 31 december 1998 then ndobva ndauya mukariba eh, ndasvika mukariba ndakasvika on a new year date early morning of new year ya 1999 and then eh, ah, zvadaro ndasvika kumba ndagara ndava nekatundu kangu you know ka, eh, say boys eh? unenge une kapushing tray kako kamupenda kako kasingu you know eh, une tumapreti twako une tumapoto tuiri titatu so you know so ah, ndauya kumba right taigara nyamuka one uko ndokwanga kune imba yasekuru sasita wangu uya uya ndokwataigara mudhara waigara kuno kumaombokombe Eh, vachigara kuno mambombe ini ndaida kuti ndaifanira kugara nasazita wangu sterek andina kubvira ndakawana time yokugara namudara namoms munhu wandainyanya kugara naye ndisazita wangu sterek so ah, ndadzoka kunoku so you know zvinongoitawo mwari i think mid january kudaro pakabva paita um, eh, imwe ambulance service eh, yakauya muno mukariba kuzovhura uh, ambulance service yainzi medlink eh, yakanga iri pacaro backup so medlink iye yauya eh, i had to apply ndichida kuita paramedic ipapo ndaapply zveshuwa ndobva towana basa so it was me eh, as a paramedic and then vachimano vanga vari nesi ipapo vachishanda panyamhunga uh, clinic uku vari nesi ezo paramedic kuya kumedlink kuya kuyako and then eh, staff the late anga ari driver kukanzuru but by then anga asiya basa kukanzuru and then to uh, get a job uh, eh, kumedling kuya kuya ari, ari, ari driver and then there was another guy aibva ku kumanicaland but anga ari teacher panyamunga high i think ainzi benard mutsi so takadaro taita kachikwata kedu tawana basa pamedling paya tawana basa pamedling paya and then went to work i think takashanda january february eh, yeah, february mid february eh, lecavest yakabva yabudisa mazuva yayo lecavest yange yani almost two three years because yakanga yatanga 1997 but factory yakatanga 1999 uh, if i'm not mistaken 98 99 somewhere there lecavest factory so uh, eh, lecavest farm kulake kwakabva kwabuda maadvert vachinzi kuri kudiwa eh, mageneral hands vanofeeder fish so inini namudzi wedu to apply tiri kumedlin kwedu kuya ndobva taaplya kulake harvest takaaplya i remember takaaplya on a thursday the day, the day was on a thursday and then eh, friday yacho takabva tatoshedzwa kumainterview ini namudzi ndobva taenda kumainterview square that was in february 1999 taenda kumainterview square kuya uku You know what made, what made me uh, uh, to be worried most was pandakapinda muinterview imomo manga mune umwe ainzi operations manager mudhara so ainzi mudhara nyagato uh, that man aitaura nehorse voice so anga ari madzibaba you know when we went into interview the first thing chandakatanga kuita muinterview memu ndichipinda handina kuita interview that man akabva atora mapapers angu zvakanzi ah, no eh, iwewe uh, cannot do an interview for you because when weare looking at your cv nemapapers ako you are not qualified kuti ufeed the fish basa rako rakakumirira panapa but unfortunately our hr officer hapo eh, ari kuharare but kana achinge auya achakutsvaga eh, because ndaona kunge mapapers ma, ma, ma aunawo macertificates aunawo nemaqualifications aunawo you are not fit kuti unge uchifeeder fish so there is a job for you here ah then i said oh okay fine but i was worried ndakabuda ndiri worried muinterview imomo ndakatoti kune boys nanandaona ah, kuinini hana kuitwa interview guys you know and uh, I'm, i'm worried kuti saka manje zvichafamba sei ende vamwe wangu vanga vapinda mainterviews mamwe vakabva vati hano ah, isusu tatopasa mainterviews tatonzi tototanga basa on monday ndikati manje inini you, you see ndanzi inini hr hapo tichazoshedzwa and so on saka zvinobuda here guys zvakanzi ano don't worry maybe zvingabude this man is a manager so handifunge kuti pamwe angaita se angataure zvisingaiti ah, oh, okay that's fine so you know ndadzoka kumba but ah, unongoziva zvichio zvoufana i think i was around 23 24 years old somewhere there yeah and um, zvadaro ndobva ndangoti hameno ah, zvazvichangoitawo ndangogarawo hopeless paye ndadzokera kubasa kwangu kwananga ndiri so on monday then ah, ndiri kuprepare kuya kubasa kwangu medling andaipinda shift ya 2 pm it's around 12 12 ndaito prepare ndobva kwauya defender ino mazuva ayo kwangu nezvima defender zvewide zvakanakanaka ino ah, kwasvika chidefender pamba ano ah, vatobvunza ano ndo panogara samson coffee iri panamba ndakati ah dini wacho vanzi ano uri uda kulekavis kuinterview eh, na 2 o'clock ha lekavis kuinterview na 2 o'clock eh by then lekavis yanga ichiri nemaoffices kuchawara kwa kwa kwa kwa, kwa sango kuya kuya uko eh, ndokwangu nemaofisi kwakanaka baba and lake office yanga ine varungu eh, ichinhuhwira murungu ichinhuhwira kuti ah this company is you know it's, it's a company zveshuwa shuwa ah that i know it's fine um ndino ndinouya na 2 o'clock you know ndakabva ndatenga kuita ka happiness unoza unoza ka happiness kongoshedza ku interview so you, you know interview you know but at the same time i was worried saka ndinoita interview yebasa ripi because inini hana kuaplya basa randikunzi ndiye kuinterview for you know zvadaro ndakasvika zveshuwa kuinterview kuya eh, talk i think kuda to, to half past one kuda to two somewhere there and then handatoapo mdhara pabasa paya pa ndobva ndatotambirwa nasecretary anga aripo mazuva ayo secretary anga aripo anga ari secretary wecompany eh, vainzi madam mai makombe vanogara kuhaitsu ndo anga aripo mazuva ayo mai makombe you know eh, anonzi abigail makombe ah, ndobva ndatambirwa paya pa mushe zvakanakanaka zvakanzi ano eh, interview yenyu inotanga na two you know zvoudiki you know zvishuwa two o'clock dzakakwana ndobva ndashedzwa paya You know, the first thing, the first interview yandakatanga kunzi, do you want coffee or you want water before an interview? Baba zvese izvozvo kunyange ndaizvida but ndakati ndakaguta because ndakati ah, manje kumwa coffee interview yekumwa tanga wamwa coffee ha nemvura ah handisandaita interview yakadai so you know udike and that was the first experience you know No, but I know I'm, I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Ah, so I know it's okay. No, but I shades on interview. Baba, that interview yakanga yakanga ichiitwa na nemurungu ainzi Patrick Blow, eh, general manager. And then eh, ne uh, mwe eh, murume ainzi Love Mopiri, eh, the late Love Mopiri anova murume wamai Piri the lawyer eh, varimo mukariba iko zvino zvimurume wavo eh, ndivo vakanga varipo nahr na, eh, officer anga aripo anonzi give more nyarumwe you know um, vari three and then ah, ndobva ndatanga interview that interview was not interview yokuti anzi ndangonzi background sezvandiri ngoita izvozvo vandakataura background kwandakadzidza zvandikaita maqualifications angu andanga ndinawo ipapo zvananga ndandanga woitawo zvishoma shoma zvine chokuita because by then i think ndandaita eh, a certificate in public health neuz then ndanga ndine macertificates in training of trainers zvemanes aids izvo zvine zvimwe and then ine marecognition certificates ecommunity working community championship working you know nanabatsira ivavo and so on saka ndandisati ndane zvinhu zvinotichishamisirei muchana saka ah, zvadaro ndobva ndapiwa a scenario in that interview ndakapiwa scenario so kanzi ano eh, interview imweniwo mutoda kukupa scenario scenario yatiri kukupa ndekuti kana munhu achinge akuvara eh, zvakadai zvakadai zvakadai eh, unomubatsira sei and uyezve kana munhu aita problem yakadai yakadai yakadai unomubatsira sei bcause basa ratitoda kukupa panapa ndira health worker ndakati ah izvi ndozvandinonzwisisa kai saticha wazvo ndakadai wazvidiki ndakanzi 15 minutes enda unonyora panze 5 minutes ndandatopedza because ah, zvinhu zvandaiziva ndanyora one page danabona nanzi just a page ndaka ndakatonyora pe ndaida kutodarikidza futi because ndaitoziva zvakawanda pamusoro pesinero yandandapiwa ndobva ndadzokera uh, within the time yanga yataurwa paya so ndadzokera ndobva ndasubmita mapapers ndobva ndanzi ndichenda panze tisare chiverenga ndakaenda panze aisara chiverenga after 50 minute ndobva ndashedzwa zvanzi congratulations waona basa saka unofanira kutanga mangwana ah, basa ratowanika so zviri zvakadaro nyoro nyoro so zvanzi watowana basa ah, fine so office yako inenge iri kufactory ndokunenge kune office you know eh, ndobva ndanzi but uchisvika kuno unoona this man love more ndiye achakuudza kuti ofisi yako inenge iri papi uchashanda sei and so on ndo unenge uchiripota to ah, baba inoka excitement kakanyatso kuzobuda zvakanaka kuti heyi and ndainzi basa rino ranga raapplywa nevanhu vakawanda kusanganisira manesi kusanganisira mamwe masister ma in charge nemamwe maclinics vakanga vaaplyira basa iroro but they did not get the chance ndopandakaona kuti baba basa kana riri rako mwari ati nderako no matter what unongoripiwa riri chii ndakadaro zveshuwa ndakapiwa basa riri nanhasi ndo kwandichiri kulekava but eh, i want to thank god now kuti kulekaves kwacho ah, am now on another, another level am now on another page eh, but ndakatanga ndiri health worker palekaves so eh, zvadaro then I would to, to work up to now ndopandichiri but back to the background again community involvement community work yandanga ndakagara ndichiita handina kuisiya ndakanga ndichingofamba nayo ndiri kuleka vest koko ma, ma part time yangu kana kuti paspare time yangu pafree time yangu ibe also doing community work kumayouth programs kuya kuya you know because i was still a youth by then eh, ndichiri kuma 23 24 ikokoko eh, haiwa ndichiri neenergy but ndandakawonda i was very tall and slim you know eh, zvadaro Eh, ndiri kufamba nana kariba uh, youth trust vana kariba development uh, youth uh, development vaya eh, eh, batsirai group red cross ndichiri kufamba nayo community working group na ndiri kufamba nayo as well eh, mazuva iwawo tiri kurova basa so zvadaro eh, i remember 2002 pakatanga hunde yeminda you know eh, i applied land ku, ku, ku, ku, ku farming is an A2 grade. And thank God, I got a farm during that time, 65 hectares. But, uh, you know, after that, in the one farm area, I had to make some agreement na buru wangu mwangari neba wangu kuti asanorima indozoti kana ndakuda kurima ndozonoita sei ndozonorima and that was the plan and then izvo ndobva zvadarikawo zvakadaro so tiri muno mukariba eh, tichifamba takadaro eh, i remember um, ma 2005 2006 and then takabva pakabva patanga national aids council by then eh, i think we were the first youth organization yakawana fund during that time eh, but yanga iri under kariba youth trust eh, ichichiwana danmore kaocha I think we got 50 handichaziva kuti was it 50000 or 50 us eh, dollar i can't remember but mazuva iwe kwaipiwa mari ma50000 or 50 dollars i can't remember the figure eh, yanga isiri mune us post asati ane us but anga ari mazim dollars that was i think 50000 eh, zim dollar yanga iri kamari kokuti tiinitiate ma youth programs and so on and then we to do that zveshuwa takashanda taka takaita all what we can do as my youth takaguruma and i remember i groomed a lot of people muno mukariba my youth after that i also trained a lot of people muno mukariba vamwe vakaenda kuuk first aid training vamwe vakaenda kuuk nenurse aid uh, whom i trained vamwewo vataibatsira even kuinitiata maprograms mumaorganizations kwavo e, vachigona ku, ku, kuenda mberi nemaorganization avo we were happy by that because we're actually trying to lead people so that they can do their own things you know so after that eh, takazenge takutoti kuma 2011 2011 2012 up to now takazenge takupinda muma community programs now full time eh, i remember eh, pachida kutanga kuitwa ma, zvima health, uh, uh, health center committees

takashanda nawo zvakanyanya eh, paprogramu iroro eh, ndo pakazoita vana john muchawa machairman vakazobva vakazouya nautumbe vakazobva kwakazouya vamwe eh, and so on but im happy kuti I, i initiated that I, i was one of the people vakatraya kuti that uh, program rifambe zvakanaka which im happy kuti rakabudisa maresults ma even today richiri kubudisa maresults ndo pakazouya ana rbf

uh, kuma 2016 2017 there i can't remember then we had to form uh, uh, kariba hospital executive uh, board uh, randiri uh, ndakatanga ndiri ko ndiri vice chair uh, angari chair by then uh, i can't remember zita rake but akazobva aenda and then i had to take up the position but ndakazongoritora manje manje kuma 20 kuma 2019 2020 somewhere the nguva yekuda kuta kupinda mucovid paya up to today i'm um, still the chairperson wekariba hospital and, um, I, uh, and, and i'm happy two weeks ago i was also elected to be a, a national executive

fundawo ndichitraya kuda kuti ndizvidevelope kusvika ndaita you know, mental health uh, eh, ne, ne who uh, I, have, I have a diploma in that and then ndobva ndaita uh, you know, um, uh, monitoring and evaluation uh, project planning I did that at diploma level and then eh, I did a lot of courses dzakati wandei uh, in diploma level stage handina hangu kuita degree zvangu ndakati haa ah, madegree rega vapfana vachiitawo madegree to take vana kuti vaitewo madegree so so that's how i i managed myself up to today i'm a father right ndine vana vangu four right now um, uh, three boys and, and one girl Uh, unfortunately the first girl died 2023 anga atotikura anga kuma 18 years yeah and then uh, thank god had to, uh, i had to replace that girl with kamwana ka, ka kangu kapo ka, ka five months old baby karipo ka, ka right now eh, kakanaka zvikuru kakatsvinda zvikuru zvekutoti ndinotoita shanje nako kamwana ikako and no kana wachembera kudai waitoka mwana unenge uchida kuti kaite kadedism baby you know

it's part of leadership um, hatingafadzi vanhu vese you know but i'm happy tine vamwe who are happy with the way how we do our things so with that tinenge tichitofamba tichikudza community i'm also information and publicity uh, secretary kukura inova a resident association group that we are managing

sekufamba kwazvo zvinongofanira kunge zvichiita and we are happy kuti engagement yedu nelocal authority our, our, our cariba municipality it's not that bad it's not blood but of course you know we have people who think it's, it's blood uh, shedding relationship which is not isusu as the uh, residents association uh, commit members we, we, we know very well kuti chatinotaura nekanzuru yedu ehe pane zvimwe zvavasingatori pane zvimwe zvavanotorawo you know, depending with police issues, depending with the statutory acts issues, sometimes you know, that you know, bound to by, by laws, which we cannot, which actually they cannot implement. But you sustain the shida kuti, dai zvikafamba zvakadai kuti zvinhu zvedu zviite zvichiitira. And I'm happy kuti when we came to Kariba, uh, during the time that I was talking to my 80 something, Kariba was small. Kuna na batonga kweso kukwane dzimba kwangu sina dzimba. dzimba dzaiperera muchitungwiza umu ndomaiperera dzimba matonga kwese kwangori sango kuchiwanika nyati neshumba zvisingaiti and even kunana lake avis kuya kuseri kwanana lake avis kwatiwanika nyati neshumba netumhara and so on karibe yainakidza by then because wainyatsotoona kuti you know nature is with us but as we speak right now haa vapfana vanenge vakadya mhuka dzese dzasara ishumba chete ende shumba dzinogona kuvadya manje ndofunga ndosaka vari kutadza kudziuraya saka we am, am happy to say kuti ezcariba ine madevelopments ayakaita akanyanya zvikuru ehe hatisati tasvika zvedu patiri kuda

for for better and improved services from parks and I'm happy right now ndakanzwa kuti eh, kune a new statutory yakabuda eh, recently eh, president yedu akasaina a compensation of eh, vanhu vanenge vakuwadzwa vanenge vaurayiwa nemhuka but I'm not happy panyaya yekuzoti ah, kana zvazoonekwa kuti wakanga uri muterritori yadzo pamwe uchidenha haugone kuwana haugone kuwana compensation of which we are saying kuti maareas nemaplaces akafanana nakariba we are already in them tinogara nadzo muka idzodzo either waidenha kakundi hauna kuidenha makangodhumana chete zvaisina kunzwisisa you are gone so hatingazotore that police kuti ah, i mean that law kuti kana iwewo uchinge wa waonekwa kuti within their territory and maybe muka iyoye was actually trying to safeguard itself hapasina compensation zvavharana

kuvandudza mutemo iwowo ugone kubatsira vanhu vakati wandei especially nzvimbo dzafana ana kariba vana churundu vicfos vana chimanimani chired somewhere there kunowanika even mumaruzevha medu umu munana nyamakate nzou dzakusvika and mabuffaloes they are there saka sometimes uri kuenda kumunda kwako you come across with an elephant you are killed saka i think zvinoda kuti zvivandudzwe but uh, overally This is um, uh, what I can say uh, in terms of makuriro andakaita kusvika pandava nhasi and I'm happy I'm a community leader I'm a father ndaasekuru ndaane muzukuru my first son ndaane muroora ane mwana all those things I'm, I'm happy with uh, and um, I, I, I thank God kuti I'm still alive and uh, I still uh, asking mwari kuti hatisvikewo ah, pazana pakasvikawo ana mugabe tingatadzawo sei tofanira kusvika ikoko kuzana ikoko kwakasvikawo na mugabe ino kana ukasvikawo kuma 8 kwakazofora kuma 8 haiwa you celebrate mai takafa tiri kuma 50 60 haiwa tinisina kupedza basa sada kuti mwari aiwa imbotisukidza tipedze basa pane rakatimirira ratisati tapedza so thank you very much and uh, we'll meet again next time thank you